Abusuafoɔ Ghana jollof ɛna asɔ egya tanaa ɛsi firi da ɛfiri yee so no ɔse adɛn yɛnoa no sɛn ɛna amene wahwɛ waa mo abɔ dam wɔ media yi so akyɛ ɔde saa warning wei nso ɛɛma firi da ɛfiri yee kunu sɛ adɛn firi da ɛfiri yee sɛbi wo kunu yi nano ayɛ bangayam sɛ nantwi bene a yɛteam ɔntumi ntu wo fo ɔntumi nka wo nhyɛ anaa ɔdɔfoɔ no ɛdeɛn na akɔfa asɛm wei nyinaa aba anɔpɛ yi yɛwɔ media so na frida se court nsɛnsɛm yi Ɛkɔ so nti ɔmo bɔ mpaeɛ ayɛ fasting ɛno na Ghana jɔlɔfo apia aba sɛ ɛhene nea adɛn mo yare ana Frida waduro asa ana mom yɛnkɔ ani yɛnkɔ tie Ghana jɔlɔf hot pepper a ɔde hyɛ Frida ani ɛheheii.

Ɛnti Lumba awuo a wawu nti Wɔafa no moatumi World ate Cup mo o.
Naase asɔreyɛ ho akwankyiri nyinaa wɔ ha. Ei na mo hɛ ɛni tɛ ɛwɔ so ɔno na ɛde firi dɛ firi yɛ no mu a. Ae ɔno ara. Abaayewa wei nti monnye nni sɛ wabɔ dam paa deɛ a nkurɔfoɔ akɔgu so woso aka saa nyina Kwasi Ada koraa dabrɛ mu ankɔ asɔre nti mebisa mo sɛ mo fie obiara nwuu da motumi kɔgyina hɔ yɛ asɔre ɛɛ sɛ ei ei ei na mese ei. Amoa fire. Asɛm yi deɛ nwanwa ɛdam paa na ɔmo abobɔ no saa Kyerɛ no. sɛ.
Firi da firi yie. Wo deɛ wo dam no ano ɔden papa wo Ei. dam no ano ɔden me dwen wo ho a me nte aseɛ ei wo yare anaa wo abɔ dam. Ɛna ɔyare.
Ei awurade nyame Ei. awurade ama ntɛm a ɛbɛ yire o ti wo kunu no a wayɛ n'anim dwohaa na ɔtu wo fom a wo nyaa Ei. kɔfa ɛ kɔpɛ aduane nni na wo. Ghana jollof se fridafrie adɛ wabɔ dam anaa anaa wo yare Kyerɛ sɛ, mo abusuam, sɛbi obi nwu wɔ hɔ da, na na moafa Dade Lumbe wuo yi World Cup a, moabɛtena ɛhɔ anɔpa, ebi woso aka saa. Wɔse Sunday koraa, gyama mo, mo, moankɔ asɔre, ɛna woabɛtena afidie yi so na ayee, ayee, ayee. Adɛn, mo yare yare anaa? Moanya depress anaa? Ɛdeɛn na ɛreyɛ mo ɔnti moagye obi funu abɔ so saa? Fridafiri yɛ kunu. Wɔso ayɛ ɔne mu dwo birii sɛ adeɛ bi. Nti wontumi nto wo yere no fo. Wo yere no ba media yi so ɔbɛgu ne ho anim ase left and right. Wontumi nto no fo anaa? Mum yɛ nti ɛ. Gyimii nko aa wai wo gyimi dodo na agya nkwasi asɛm no ei deɛ mo yɛ asɔre nyina ei awurade. Wɔse wo gyimi dodo na gyaa gyimi no kyerɛ sɛ ɛyɛ Ghana jollof nwanwa sɛ obi asɛm paa nkurɔfoɔ tumi fa bɔ ne pɔ ɛyɛ ho fasting ɛnyinaa ɛgu so ei mo dwo mo ho.